Ine, muzeýiň iň esasy gymmatlyklarynyň biri, iň gadymy haly bütin dünýäde hasaplanýan Erimtaž muzeýiniň esasy gymmatlygy, türkmen halysy. Geliň, bu haly barada gyzykly maglumatlary bilmek üçin, ählimiz ekranyň daşyna jemlenşeliň, biz size gürrüň berýäs. Türkmen haly juda kämil we gaýtalanmajak gymmatlyk bolany üçin, alymlaryň, sungaty öwrenijileriň üns merkezinde durýar. Hormatly Prezidentimiziň Janly rowaýat atly Kitabynda bu täsin sungat eserine şeýle baha berilýär, Asyrlaryň dowamynda türkmen halysyna Syrlardan dokalan gözellik diýip at beripdirler. Taryhyň juda köp syrlaryny saklaýan gadymy türkmen halylarynyň biri hem pazyryk halysydyr. Bu haly biziň günlerimizde hem bu dünýä mirasynyň genji-hazynasynyň biridir. Alymlar bir müň dokuz ýüz kyrk dokuzynjy ýylda Altaý ülkesiniň Pazyryk diýen ýerinden Bu halyny tapýarlar. Tapylan ýeri bilen bagly halynyň ady pazyryk diýip atlandyrylýar. Ýüň ýüplükden syk edip dokalan bu hala sugunlaryň, ganatly ýolbarslaryň, atlaryň şekilleri ussatlyk bilen çitilipdir. Sowuk howa şertlerinde, ýagny buzuň içinde-de haly asyl durkuny doly saklapdyr. Şekilleriniň asyl durkda saklanmagy alymlaryň haly baradaky jedellerini çürt-kesik edip çözüp beripdir. Merkezi Aziýa halklarynyň, şeýle hem Türkmenistanyň medeniýetini we sungatyny ençeme ýyllap içgin öwrenen alym Pugaçenkowa bu täsin halynyň türki dilliler maşgalasyna degişli, oguz türkmenleriniň medeniýetine dahyllydygy barada ylmy subutnama öňe sürüpdir. Alymlaryň pikirine görä, halyda duş gelýän ýigrimi dört tagma gölleri gös-göni oguzlaryň taýpalaryny we durmuş ýörelgelerini aňladýan çeper sungatynyň beýany bolup, çykyş edipdir. Ylymy subutnamasynda alym Pugaçenko pazyr halysynyň dokalyşynyň häzirki türkmen halysynda gaýtalanýandygy barada pikir aýdyp, ylymy çaklamalaryň soňuna nokat goýupdyr. Sungaty öwreniji alymlaryň pikirine görä, bu halyda atlar, ýigrimi dört sany tagmalar, Özboluşly göller oguz durmuşynyň çeper beýany bolup durýar diýip hasaplaýar. Alymlar bu halynyň biziň eýýamymyzdan öňki bäşinji asyra degişlidigini belläp geçmek bilen, gaýtalanmajak sungat eseridigini nygtaýarlar. Türkmenistanyň taryhy barada köp işleriň awtory, belli taryhçy, arheolog alym Tolstoý Bu hala öz döwri barada gürrüň berýän Gymmatly sungat sandygyna Syrly ertekä çalymdaş diýip baha beripdir. Hakykatdan hem bu ajaýyp türkmen halysy syrdan dokalan gözellik bolup, taryhyň gadymy döwürlerine janly şaýatdyr we baý taryhymyz jahankeşdelere gürrüň berýän syrly sungat eseridir. Ermitaž muzeýinde saklanýan gadymy türkmen halysynyň diwar ýüzündäki ýazgysynda şeýle maglumat bar. Türkmenistanyň çäginde gazuw-agtaryş işleri alnyp barylanda, Symor jülgesindäki gonamçylykda haly dokalýan bürünçden ýasalan keser synly tapyldy. Bu tapyndylar biziň eýýamymyzdan öňki on dördünji asyra degişli bilen. Bu halynyň watany Türkmenistan diýmäne uly ýardam berýär. Bir kwadrat detsimetre düşýän çitim üç müň alty ýüz. Çitim aýratynlygy gölleri bilen tapawutlanýar. Halyda bir million iki ýüz elli müň çitim iň azyndan bolmaly diýip çaklanýar. Halynyň ýüzüniň galyňlygy iki millimetr, çeperçilik bezegi ony dokan halyçylaryň ussatdygyny görkezýär. Türkmen halyçy zenanlarymyz şu döwürde-de ussatlygyny, başarnygyny siňdirip, pazyryk türkmen halysyny dokap bildiler. Bu bolsa halçylyk sungatynyň nesilden-nesile geçip gelýändigi barada doly şaýatlyk edýär.